Tanghnih. Esther khuazei khua hlan a si? Tlang khua. Ceu Ceu na pa min hao? Esther na nu min hao? Sachin. Okay, an fim bak, an thiam bak si. Esther na holh phun zei zathlan na thiam? Mrang holh le lai holh. Ceu Ceu te holh phun zei zathlan na thiam? Mirang holh le Lai holh tlawmte na thei pah lo na thiam tuk ko. Esther Sunday school na kai maw? Kai. Ceu ceu te Sunday school na kai maw? Kai.

Siamah vancer cin kha na philh ahcun nan siamah ten thinhang tuk ah kah philh ti lo si lai thei lo ah okay Esther Pathian kha pa zeizat thla um ha pakhat amin hao Bawipa Jesuh Bawipa Jesuh Ceu ceu te Pathian pa zeizat thla kan naih Amin hao

Extra teh. Holy Spirit ma? Mm. Uh, Pathian thlarau. Pathian thlarau. Holy Spirit kha lai hol in thiang thlarau kan ti si ma? Eh. Chek chek Boy Jesu kha mirang hol an zeidah se? Jesus. Extra Pathian kha mirang hol an zeidah se? Jesus. Jesus. Sima? Mm-hmm. Aha, an thiam bak si. Khah, tu cu Laiholh ka van hal cang hna lai. Esther, khoika dah na tuk bukhur? Khoika dah na tuk bukhur? Nangmah hal caan nuo law na holh lai kha. Na tuk bukhur khuadei dah si? Na khuam ah khoika dah a si? Van i tongh khah. Ok, thiam bak. Ceu ceu. Khoika dah nan hok kho? Ha? A easy tuk ah. Ok, a har do mi ka hal cang lai. Tha ceu ceu tha ten thu na u cha te kan. Ok. Ready? Ceu ceu. Khoika dah na from?

Meithal in saram an kah. A thiam bak si. Sakah. Okay. Sakah. Aw na rak thei lo te. Nangmah kan hal hnga nan a. Na theih ko te. Okay. Atu ho caan ding dah si cu. Extra caan te. Extra. Na ready mo? Har tuk mi na duh lo te. A easy mi a fawi mi te kan pek lai kha. Ready?

Rawlhrawmnak tuah a thiam dengmang tu a chimmi kha hmaan cu Rawlhrawmnak tuah cu zeidah a si? Mm, rawlhrawmnak tuah. Okay, Esan sim seh. Rawlhrawm i mi kaw. Rawlhrawmnak tuah cu rawl kha hmunkhat piah kan chumh le kan chungkhat pawl kha rawl hrawng kan sawm hna hmunkhat piah rawl kan ei si ko lo maw kha rawl hrawmnak tuah si ko lo maw thiam cang okay extra raithawinak timi cu zeidah a si a nang mah pei kan han cu raithawinak raithawi cu zeidah a si Thei lo. Ceuceu, raithawi cu zeidah a si? Thei ve lo. Abraham kha fa nei maw? Dai. A fa min ho dah a si? Abraham, Sunday school nan kai lo maw? Abraham a fapa min ho dah a si? Pathian nih khan Abraham kha zei a ti? Na fapa? Na fapa kha zei tin dah hong ka tuah a ti? Na fapa kha Hong ka pe ti si maw? Khakha raithawi si cu. Aw. Na fapa in raithawinak hong ka tuah ti si lo maw? E, khakha raithawi si na thei ko lo maw? Mm, raithawi cu zeidah a si? Raithawi timi cu sa pakhatkhat kha nan thah le a thisen kha tihin nan luangter in nan theh si lo maw? Fate hna kha raithawi Pathian sin i pekmi raithawinak an si.

Bawi Jesuh anu min ho dah si? Okay, Esther, Bawi Jesuh Mary. Ka cheu cheu van chim ve. Mary, atu cu Esther caan. Esther, Abraham i a nupi kha hodah a si? Abraham nupi kha hodah a si? Sunday school a kai rual lo an Sunday school sayama na va hal hau cheu cheu te Abraham nupi min na thei ma ah Ali kama Abraham Abraham chau da se uh pathian bia mi pathian a bia mi anupi min kha S sinah thawkmi si. S. Sarah. Sarah. Abraham na ti min kha hodah si? Sarah. Sarah. Kha tu cu nan pahnin kan hal hna la a thei masat paw nih nan kut nan thir lai. Pathian Pathian nih van le vulei kha a ser si ko lo maw? Si. Van le vawlei a ser ah khan Pathian nih zeidah a hman? A ka s ṭha. A ka. A ka ti si lo bia a hman si lo ma bia? Ee bia a chim a hman. Okay. Pathian nih van le vawlei a ser ah khan ni zeizat hlah rau thil a ser ah khan Tasa, niruk, ceuceu, niruk. A neh hnu cem a hnu bik a sermi kha hodah a si? Tasa, Noah. Okay. Ceuceu, A hnu bik a sermi kha zeidah a si? Minung wow minung minung min khao dah si Noah Noah minung a min khao dah si ceo ceo minung a ser la amin a zei ti Evil Adam wow Evil Adam a ser hna okay

Lainawng cu Mirang nih zeiti? Murder an ti si maw? Zeidah si Lai holh in? Murder cu zeidah si? Ha? Murder. Zeidah si? Misual mithah hmang si lo maw? Lainawng cu mithah khi lainawng an ti si maw? Eh, mipa pakhat nih midang pakhat kha a thah ahcun a thattu pa kha Mirang holh in zei kan ti? Mother, khapa kha laiholh in lainawng tu lainawng ti sin in thei ko lo ma lainawng okay okay kha thaten thu nan chawl tuk cang hi hmm atu cu ceu ceu caan ding ceu ceu ceu ceu khozai dah na thophet van i tong tua na thophet thophet dir la van i tong ta thophet khoi ka na thophet van dir khoi ka Asa, kekal na tapet. Eh, kha. Ceu ceu na thei lo ceu. Ah, an an score kha rak tial ding sa, a tial kan thei lo eh, kan phit le ah. Ketial ko sa. Eh, na tial ko te, okay. Haka, Vai ko ta, ta ta score tam dao. Mhm.

Ready? Khoika dah na zak tang? Hey. Ah, nangmah po a har mi si lo ah, a foi mi si ve ko ah. A pi cheu cheu chan, cheu cheu. Kho zei dah na ke za? Eh, thiam tuk. Mm. Extra? Khoika dah na khuasek? Khuasek. Na nau na theih? A ti sualmi si rua. Na nau na ti sualmi si rua theih bak ko kha. The best car pusit tung ah. Okay. atu cu san a thei lo ceu ceu caan ceu ceu ceu ceu kha re di ceu ceu khui ka da khui ka da la kut ka van zau ta cu khui ka da na ban thol ban thol a easy tak

Tang deuh te kha. Oh, khaka kha ban ṭhal si, okay. A kuai tukmi dok an theih lo hi. Atu cu ceu ceu caan. Ceu ceu, khui kada na ban arti. Ban arti. Mm. Wow, ban arti. Kai van kapiak nek ban arti kha, khai.

Saram nan zuahmi si lo. Sazawh, sazawh cu mi inn i rawl va hrawng i sa va ei kha sazawh si. Okay. A cheu cheu kha thu ne ca. Atu da kha hodah ka hal masat kha

ram vak ma se. Mm, na thiam deng mang. Local cu cultivate nan them ma cultivate. Zeidah si cultivate cu? Farm te nan them o. Zeidah si? A farm cu ai ka thei lo. Farm. Oh yeah, farm I know. Oh, farm ah khan kal i lo an va thlo. Thiang tein an va thlawh. Facang te hna an cin, kawm te hna an cin, khaka kha an va thlawh. Thiang tein an va tuah i a thei rak tlai si lo maw? Mah pawl kha kan ei si ko lo maw? Mah kha kha lo kal ti si. Hmm, thei lo. Esther nam tong te te dah si? Hmm, atmi bantuk kha. Oh, kha nam tong si te. Ah, poi lo, poi lo, pi a hau lo. Okay, nam tong an theih tuk.

Thingngan pipi hna ceh, a ceknak i kan hmanmi kha, a cheunak i kan hmanmi kha, ax kha hrei tlung se amin ah thei ko lo ma e phil ti hlau mu thei ma mm a nan i tluk e nan score a tluk e tu ah hin nan hak a tluk e kha atu cha s tha chan

Chungkhat timi cu zeidah an sullam si? Cousin. Ha? Cousin. Eh, cousin. Chungkhat relative te ko. As tha thiam ah. As tha. Bawi Jesuh kha khoika dah thih kha? Vailamtah ah. Vailamtah ah. Bawi Jesuh kha vailamtah cungah thi. Ceu ceu. Bawi Jesuh kha Ho ruangah hlat hih? Mi vialte an sual ngaihthiamnak ah Mi vialte sual ngaihthiamnak caah a thim. Elsa, Jesuh a zummi kha khoika dah an kal lai? Vancung khua ah. Ceuceu, Jesuh a zum lomi te khoika dah an kal lai? Hell mei ah. Hell mei ah. Esther, hell cu zeidah a si? Hell cu um, um, a kangmi an kang ngai nan thi kho mi rung rung an hum nak khi. Mm, ṭih a nung tuk ma? Ṭih a nung tuk mi hmun si te. Ah, mah ka hmun ah cun kal sai te. Cheu cheu. Zute hna dingmi nulepa bia a ngai lomi saya te bia a ngai lomi kan khoi kal an kal lai. Hell mei ah zei ruangah? Chim an ngai lo ruang ah si ko lo mong. Mi thil a fir mi te hna, mi he aa vuam mi te hna kha te an kal lai ma? Mm, nan rak theih tuk me hi san nan sukun nan kai ruang ah si ruang. Okay, it's time. Mm. Tu cho lai hot si chang se lai hot. Lam leng tu zei dah si? Lam liang cu mi liang ma? Lamleng. Exercise bantuk laknak eh. Lamleng. Lansio na tite. Lansio cu kual ho sia. Lai ho rin da si lamleng cu. Zei da si? Laan siah cu kawl a si eh. Oh, Mirang holh zei si? Exercise malam leng si. Si ma? Leisure walk timi kana thei ma? Zeidah a si cucu? Lanchiao. Lanchiao cu Kawl holh si Lai holh cun lamleng ti si si ko lo maw? Mm. Ha, atu cu ho caan? Ceu ceu. Mm. Ceu ceu. A fawi mi te kan hal cang lai. Inn um cu zeidah a si? Khoika hmanh i kal lo i inn i um kha inn um si tih. Aa thiam bak si a rak fawi tuk rua. Esther zong a fawi tukmi ka hal lai. Esther. Ah, sik he. Video zaih lio nan ei tuk la video a rawk sul lai ti ka phang. Atu cu ei ti lo si se mu. Kan i din ta lai.

Ceu ceu. Van i ruat tuah zeidah si hnga? Khom zawh cu. Khom zawh ba? Mm. Khom zawh khom zawh le zei kai khep te? Civui. Civui. Mm. Civui. Nan cing mi mo? Ka thei lo. Khom zawh timi cu. Khua pakhat ah khan. Pathian a biami pawl kha. hmunkhat ah an i pum i Pathian an thangṭhat i hmun dangdang i a ummi pawl kha an rak ra cio i hmunkhat ah Pathian an thangṭhatmi kha khawmzawh ti si si ko lo maw? Ceu ceu coka cu zeitin a si? Zeidah a si? Rawlchumhnak a rak theih tuk meh hi a a easy tuk ma? Mm. Easy tlawmpal kan hal ve lai okay. A har tuk rual ah kan Okay. Esther, na ṭih pah eh kan hal dingmi hi na zenh pah rua ka tiah. Ah, na zenh pah ma? Ka ṭih pah eh. Ka ṭih pah eh. Ah, Nazi. Esther, ruak vui cu zeidah si? Si a hat. Ruak vui cu har ṭung lo eh, ruak vui. Ruakvui ciocio rak i ruat kha kan hal lai. Ruakvui cu zeidah a si? Ruakvui. Ruakvui. Okay, okay. Ruakvui. Ha? Ruakha. Oh, mi thi an um tik i ruakha kha ruak vui ti si ceu ceu pe rak thiam deuh ko he zetin dah si itu cu kapa nih itu cu kapa nih voi tom tuk bi an thi de a thiam bak si ceu ceu na din lo kha esta na pa bian na ngai lo le si ko he na pa an chim tik a that na ngai hau chang la he okay atu chu kha esta nangma oi mi te lo kan hal than la he A olmi si tikah a ol te seh fawi tein na leh khawh lai tiah ka zumh. Si ko lo ma? Mm. Esther, khuazei tlang dah na si? Zeitlâng mah? Khuazei tlang kan si? Khua va tlang. Tlang.

Ṭangkhua Esther na pa lungser na un an tei ṭhan cang khah na nu lungzer na pa tlangkhua khuazei tlang dah na si Okay khual hring tlang ceu ceu khuazei tlang dah na si

Pathian bia miphun han thiam kho ding hi ka uar tuk ah nan bia hman mi te ca a dawh tak si a ha a si lai lo a si ko Pathian bia miphun nan si Pathian bia miphun ah khan zei miphun he nan si Pathian bia miphun ah khan Kawl mana si ha I mean Lai miphun Chin miphun nan si tikah hi nu cu zei miphun hlen an si tiah cun Lai miphun tiah nan ti lai thei ko lo maw Lai miphun tiah nan ti cang lai Lai miphun Ceu Ceu akha na cawl bang mang hi 28 minute akal cang le na cawl tu an dih ter zok cang lai he cawl ti lo bak cang se maw ka ahodah thluak ṭha dami a thei hmasa paoh nih vik nan kut nan thlir lai mu khoi ka dah nan phei ke ceu ceu eh ceu ceu tei chang he phei tang ka phei mi kha no ka oh okay ka one more time vai khat rian Khoika dah nan hnak? Hnak, hnak, hnak. Oh, hnak pang, kai hnak pang. Okay. Ceu ceu khoika dah na liang? Liang. Eh, liang zong an theih. Khoika dah? Khoika dah nan zudu? Zudu. Hmm. Rualo pian na pian. Zudu si ka te zudu si hi. Oh bau mi te kha zudu si. Mirang na zain te. Mirang na zain te. Adam. Adam. Adam ni na save. Oh hi ka Adam si. Silo le apple. Apple. Apple. Apple. Oh. Adam nih a van ei ah khan a dolh maw? Apple kha Adam nih a van ei ah khan a dolh maw dolh lo hme? A dolh duih manh ṭung lo hi ka hun pe a tang ko kha. A tang le Oh, tang hi um ko hi. Apple man lai la. Kita kita kita cha apple ke lai tang lo. Nang cha mi phun dang na se. Si ruang ah se.

Hleihnih ceuceu a hmaan maw? Zultu hleihnih an min na theihmi zat van chim tuah. Pasal zat na theih hnga. Okay. Okay, Esther. Abraham. Abraham. Bawi Jesuh zultu minung Bawi Jesuh zultu minung hleihnih an um i an min pakhat tal nan thei lo ma? Tangka in zo mi kha. Oh, oh, oh, how dah si kha? Zudai Square pakhat chunte chunte nga tlai tu kho dah si nga tlai thiam mi pa kha theipi kung chung ya kai mi khate ho la si Theipi kung ya a kaimi pa kha hodah siah min kho lo i theipi kung a kaimi a niam te kha min ho nan thei di ko mi nan vai bu nan phir cang zakia pahnih chunte chunte midang minte Jesuh vailam ta an khenh chih lio i An thah i a thih hnu i a tho ṭhan i Jesuh thihnak a zum lomi pa kha teh ahodah a si a min? Jesuh thawhṭhannak a zum lomi pa kha ahodah a si? Siangpahrang pa kha. Siangpahrang pa kha ma si? Okay, kha cu nan thei lo, nan philh. A dang Baibal cauk zeizat dah kan neih? Baibal cauk zeizat dah kan neih? 10,000. 10,000? Uk zeizat? Baibal hi uk zeizat dah kan naih? Pakhat Baibal kha uk sawmruk le ukruk kan nei. Ukruk kan nei. Oh, Baibal kha uk zat le kan nei.